Wel, helo a croeso i rifyn gorffennaf o sioe newyddion y Cymro. Rhaglan fisol sydd yn grynodeb o brif newyddion Cymru. Mae croeso i chi gysylltu efo ni os da chi am adael unrhyw sylwadau neu cynnig syniadau neu westeion eich hun. Dyma'r prif benawdau felly. Wel, rhag ofn bod chi heb glywed, mae etholiad cyffredinol Prydain 2024 rwan drosodd am 5 mlynedd arall gyda'r blaid lafur rwan mewn grym yn Llundan ac yn ennill cyfanswm o 27 sedd yng Nghymru. 37 y cant o'r bleidlais Gymreig. Collodd y Blaid Geidwadol ei holl seddi yng Nghymru, ac fe wnaeth bob plaid arall yng Nghymru hawlio noson dda wrth i Blaid Cymru gipio dwy sedd newydd i ennill cyfanswm o bedwar, y Rhyddfrydwyr Democrataidd yn ennill un, a Reform yn gweld cynnydd sylweddol yn eu cefnogaeth. Er na wnaethon nhw ennill sedd yng Nghymru, mi ddaethont yn ail mewn 13 etholaeth. Ar draws Cymru, dim ond 56 pwynt dau y cant o'r boblogaeth wnaeth bleidleisio, gostyngiad o fwy na deg y cant o etholiad 2019. Mae mwy na tri chwarter miliwn o bobl yn aros am driniaethau yng ngwasanaeth iechyd Cymru, y ffigyrau ucha erioed. Mewn adroddiad arbennig gan Deiniol Tegid yn y Cymro fis yma, dywed yn mis Ebrill fod dros 775 o filoedd o driniaethau i'w cwblhau, ac roedd un ym mhob pump claf o dan ofal meddygon ymgynghorol arbenigol yn aros am o leia blwyddyn yng Nghymru o'i gymharu â dim ond un o bob ugain yn Lloegr. Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod y ffigyrau yn siomedig, gan ychwanegu bod y ffigyrau yn dangos fod gennym ni gryn dipyn o waith i wneud o hyd i leihau arosiadau hir a wnaeth gronni yn ystod y pandemig. Mae Undeb Amaethol yr NFU Cymru wedi lawnsio ymgyrch i hyrwyddo bwyd Cymreig ac yn gofyn i bobl i helpu i ddiogelu dyfodol cynhyrchu bwyd yng Nghymru. Dywedodd Aled Jones, Llywydd NFU Cymru, fod cefnogaeth y cyhoedd o Blaid Bwyd Cymreig a Ffermwyr Cymru wedi bod yn eithriadol o dda, gyda 82 y cant o'r cyhoedd yng Nghymru yn gefnogol i'r syniad y dylai'r Llywodraeth roi arian i ffermwyr ar gyfer cynhyrchu bwyd. Mae NFU Cymru wedi lawnsio ymgyrch diogelu dyfodol bwyd Cymru i hyrwyddo bwyd Cymreig ac yn gofyn i bobl i lofnodi deiseb ar-lein i ddangos i'r llywodraeth pa mor gefnogol ydyn nhw i gynhyrchu ac ariannu bwyd Cymru. Bu rali gorymdaith gan Yes Cymru a phawb dan un faner yng Nghaerfyrddin yn ddiweddar. Yn ôl Yes Cymru, roedd oddeutu 4,000 o bobl wedi troi fyny i'r orymdaith, efo Dafydd Iwan, Clive Harpwood, Geraint Cynan, Mererid Hopwood, Cefin Campbell a Beth Winter, ac eraill, yn annerch y dorf. Parhau hefyd mae'r protestiadau yn erbyn peilonau a ffermwydd gwynt newydd drwy ganol Cymru. Mae'r protestwyr yn gwrthwynebu cynlluniau ar gyfer codi peilonau 60 milltir o hyd drwy ganolbarth Cymru a thrwy cefn gwlad a thir fferm Cymru, o Gaerfyrddin i Faes Yfed. Mae nifer fawr o grwpiau lleol fel Dim Peilona Cymru, O Ddyffryn Tywi a Rethink wedi codi dros ganol a gorllewin Cymru i wrthwynebu'r cynlluniau yma i godi nifer o felinau gwynt newydd yn ogystal â'r peilonau. Hefyd, cafodd oddeutu deuddeg biliwn ei wastraffu ar offer gwarchod cleifion drwy gyfnod y pandemig Covid. Dyna mae'r newyddiadurwr Dyna mae'r newyddiadurwraig, mae'n ddrwg gen i, Bethan Jones Parry yn ei adrodd yn ei cholofn yn y Cymro. Daw'r ffigyrau o adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus mis Mehefin 2022. Yn ôl Bethan a'r adroddiad, doedd gwerth pedair biliwn o'r offer ddim yn cyrraedd safon y Gwasanaeth Iechyd, Dros 4.7 biliwn wedi cael ei ddiystyru er mwyn adlewyrchu y gostyngiad ym mhrisiau'r offer ers iddo gael ei brynu, a 673 miliwn wedi cael ei wario ar offer oedd yn ddiffygiol, a gwerth 2.6 biliwn o'r offer ddim y math oedd yn addas â'r safon oedd o ddewis y gwasanaeth. Mae'r streicio a champio allan gan brotestwyr dros heddwch yn Gaza a'r Dwyrain Canol wedi dod i ben ym Mangor ac Abertawe, yn ôl llefarydd. Dywedodd y llefarydd ar ran y myfyrwyr yn Abertawe ei bod wedi bod yn llwyddiannus gyda nifer o'i gofynion i'r brifysgol. Rhai o'r gofynion oedd i ofyn i roi stop ar fuddsoddi mewn cwmnïau sydd yn buddsoddi yn Israel yn ogystal â chwmnïau creu arfau rhyfel. Dywedodd y llefarydd fod y camp protest yn parhau yng Nghaerdydd ond fod y coleg mewn trafodaethau ynglŷn â'r mater. Tynnodd tri band allan o ŵyl car gwyllt Blaenau Ffestiniog yn ddiweddar, a hynny ar yr eiliad olaf, gan greu problemau mawr i'r ŵyl. Rheswm y tri band, mellt, maes parcio a ffenast, oedd eu honiad am ddiffyg bandiau oedd yn cynnwys merched yn yr ŵyl. Hyn er gwaetha'r ffaith fod nifer o fandiau yn cynnwys merched yn chwarae yn yr ŵyl. Mae gŵyl Caer Gwyllt, Blaenau Ffestiniog yn ŵyl leol ac annibynnol sydd yn ddibynnol ar waith caled gwirfoddolwyr. Dynion yw holl aelodau'r tri band mewn cwestiwn, gyda dau ohonynt, Ffenest a Mellt, yn derbyn cefnogaeth gan ac yn rhan o gynllun arian cyhoeddus Gorwelion. Ac, yn olaf, mi fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal yn Wrecsam o'r ail i'r nawfed o Awst 2025, gyda'r Eisteddfod eleni'n cael ei chynnal ym Mharc Ynys Angharad, Pont-y-pryd, o'r trydydd i'r deuddegfed o Awst. Wel, mae gennym ni westeion yma hefo ni yn y stiwdio pnawn 'ma. Aled Job, sylwebydd gwleidyddol, y dyn tu ôl uh, i Away With Words Cymru. Symai, Aled? Symai, sy'n rwyt ti, Wain?
Da iawn, diolch. Croeso nôl.
Diolch yn fawr i ti.
Mae gennym ni uh, hefyd Lloyd Warburton, arbenigwr ar ystadegau Cymru. Shwmae Lloyd? Da, diolch.
Ac ar ben arall y lein, Gruffydd ab Owain, aelod o'r band Mynadd, uh, sydd hefyd yn astudio economi a chymdeithas yn Sciences PO Ffrainc. Shwmae Gruffydd?
Da iawn, diolch. Da iawn. Wel, croeso i chi gyd uh, i'r rhaglen. Uh, mi nathon ni glywed yn fanna bod dros dri chwarter miliwn o bobl yn aros am driniaethau Ac un ym mhob pump claf o dan ofal arbenigol yn aros am o leia blwyddyn yng Nghymru, o'i gymharu â dim ond un o bob ugain yn Lloegr. Mae Llafur Cymru wedi bod mewn rheolaeth yng Nghymru ers dros 25 mlynedd. Yy, pam bod y broblem dal heb i'w sortio? Wel, un o'r problemau sydd gennym ni yng Nghymru, ynde, ydy bod y gwasanaeth iechyd yn cael ei drin fel rhyw lo aur, ynde, sydd, yy, ma' pawb yn gorfod, yym, moesgrymu o'i flaen o. Neb yn gallu gofyn unrhyw gwestiynau caled, neb o wydd o mynd o yy yn fodlon mynd i'r afael hefo llawer iawn o'r problemau sylfaenol, systemig sydd yna ac wrth gwrs dan ni dan ni dan ni'n delio efo hyn ers ers rhai blynyddoedd bellach ynde yym wel un o'r problemau yy amlwg iawn ydy'r gwastraff arian dybryd sydd yn sy- sy- sydd ar waith yn y gwasanaeth iechyd ynde. Wna i jyst roid un enghraifft i'r hyn yy fan hyn ynde. Ym mae'r gwasanaeth iechyd i fod i ganolbwyntio ar iechyd, ar ar ddealliannau iechyd ym gweledol ym i bobl. Yy yn anffodus, mae gynnon ni sefyllfa ar hyn o bryd lle mae yna filiynau yn llythrennol yn cael ei wario ar agenda yy cynhwysiant, amrywiaeth ac hafaledd, yy diversity, inclusity, equity. Ac yym agenda yy sydd wedi cael ei osod ydy hwn yym gan yy gan gyrff, allanol ar gwasanaeth iechyd, sydd mewn difri calon, ddim byd i wneud o gwbl hefo iechyd ei hun. A mae jyst yn enghraifft i mi o sut mae rhyw feddylfryd yym yym corfforaethol, yym ideolegol wedi treiddio fewn i'r gwasanaeth iechyd. A does 'na mond angen i chi edrych ar rhai o'r hysbysebion yn yr ar y yn y yn y yn y papura ac ati i weld y y y symia anferthol arian sy'n cael eu talu yn yn y maes yma ynde. Wedyn dyna chi un enghraifft falla o sut ma'r yr y diben gwreiddiol o drin iechyd pobol wedi cael ei herwgipio gan agenda allanol sydd ddim o ddifri ddim byd i neud efo iechyd a ddim yn rhoid gwerth am arian i i bobl mewn difri ynde? Lloyd, wyt ti'n cytuno? I raddau, mae'n amlwg bod y gwasanaeth iechyd yn cael ei camreoli i roi mewn unffordd. Os ydych chi'n edrych ar byrddau iechyd ar draws Cymru, Betsi Cadwaladr er enghraifft, maen nhw wedi bod mewn a mas o special measures ers blynyddoedd. A ar draws Cymru nawr, fi'n credu mae pump neu chwech allan o'r saith Bwrdd Iechyd mewn special measures. Felly, beth yw hynna hyd yn oed yn golygu rhagor? Ti'n gwybod, os mae pob un yn yr un sefyllfa, dyn nhw ddim yn arbennig rhagor, ydyn nhw? Ond ie, mae yna lot o wastraff, yn enwedig yn y pandemig gyda PPE a Diolch, mae, mae streics, mae pobl yn hoffi dweud bod y streics ddim wedi effeithio pethau, ond i raddau maen nhw wedi. Yn enwedig diwedd 2022, lot fawr o bobl wedi colli mas ar operations oedden nhw'n edrych ymlaen ato ers misoedd. Ond ie, mae'n amlwg y prif broblem i fi yw gwastraff arian a jyst cam reoli cyffredinol, yn enwedig yn uwch lan yn y byrddau iechyd. Oes a waith dal i fyny ar ôl y Covid, fysa chi'n dweud? Gruffydd, be wnei di o hyn? Griffith, mae'n ddrwg gen i. Sorry, Griff. Uh, dechrau, uh, nei di gychwyn eto, uh, ond nei di miwtio chdi, mae'n ddrwg gen i. Uh, ia, be nei di o hyn, Griff?
Wel, beth sy'n anodd efo sefyllfa Covid ydy yn bod ni bellach yn edrych arno fo a efo llygyd di-Covid fel petai. Felly mae'n job cymharu sefyllfa bresennol efo sefyllfa Covid a mae'n job hefyd yn bod, mynd yn ôl i'r meddylfryd Covid na ac ystyried chymod, y panig oedd ar y pryd a yr ansicrwydd hefyd, nath arwain, neu nath arwain at bobl yn cymryd mantes o'r ansicrwydd a'r panig um, mewn ffordd oedd Aled a Lloyd yn sôn amdano fo. Um, beth sydd fwyaf pwysig i mi yn y sefyllfa yma fel tai ydy mae'r gwasanaeth iechyd ydy'r peth cynta i gael i dargedu gan, uh, gan bleidiau Llyndeinig uh, o ran y gwasanaeth iechyd yng Nghymru. A mae, gwastan, mae Llywodraeth Cymru'n rhoi bai ar San Steffan a San Steffan yn rhoi bai ar Llywodraeth Cymru. Beth gennym ni wan ers pethefnos ydy dwy lywodraeth sydd o dan yr un blaid. A be fydd yn ddiddorol i weld ydy os ydy hynny'n mynd i newid unrhyw beth. Achos, chybod, ydy mae Llafur Cymreig yn, yma, yn yn hyd i yn wahanol i Lafur yn, yn, yn Lloegr o ran ideoleg a, ag ati. Ond does dim esgus mwyach i'r un na'r llall feio i gilydd, felly ar bwy mae'r bai yn mynd i syrthio? A falle fydd y bai yn syrthio ar y ffordd mae'n cael ei redeg yn lleol, a falle bod hynny'n deilwng. Uh, felly, be, sy'n, be fydd yn ddiddorol gweld ydy beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf mewn cyd-destun lle am y tro cyntaf mewn pedair mlynedd ar ddeg mae gen ni ddwy lywodraeth sydd mewn egwyddor yn yn rhannu'r un syniadau a mewn egwyddor yn mynd i gydweithio.
Gormod o feio uh, i gilydd sy'n mynd ymlaen ma, Aled. Ma, da chi weld y nodion fama, da chi'n cytuno i gyd?
Wel, mae hynny wedi bod yn elfen, ydy. Um, da ni'n gwybod yng Nghymru, wrth gwrs, uh, prif uh, ddyfais y Blaid Lafur, wrth gwrs, ydy codi bwganod am y Torïaid uh, erchyll 'ma yn San Steffan ynde, mae hwnna wedi cael ei ddefnyddio i ddibenion etholiadol llwyddiannus iawn iawn ar hyd y blynyddoedd ynde, ac wrth gwrs mae'r mae'r mae'r mae'r elfen yma o yym fel oedd yy Gruffydd yn sôn mae yna ddwy lywodraeth Lafur rwan yn yn yn mynd i fod yn cydweithio ochr yn ochr ei gilydd ac yy fydd e'n anoddach a lawer iddyn nhw fod yn yn taflu'r bai ŵan yy i San Steffan, oherwydd yr un tîm sydd yna, a fydd yn ddiddorol i weld sut yn union mae hynna yn mynd i i weithredu a sut fydd hynna yn yn yn yn effeithio ar safon y gwasanaeth yma yy yng Nghymru a sut fydd pobl yn ymateb i hynna i gyd hefyd ynde. 'Na fo, wel diolch yn fawr i chi gyd am eich sylwadau yn fan'na. Yy stori arall yy nathon ni glywed oedd yy bod NFU Cymru yn lawnsio ymgyrch i hyrwyddo bwyd Cymreig. Yym. Pam nad ydy hyn yn digwydd yn barod yng Nghymru a sut fysa bosib cael y Llywodraeth a'r siopa archfarchnad mawr fatha Tesco, Asda ac yn y blaen i gyd-weithio i hybu bwyd a diod Cymraeg? A wnawn ni gychwyn efo barn Lloyd ar hon felly. Wel, roedd yn ddiddorol, ar y ffordd fyny i'r stiwdio fan hyn, wnes i pasio Tipyn fawr o arwyddion i ymwneud gyda'r ymgyrch yma lan trwy canol Gwynedd. Felly mae'n mae'n amlwg bod yr ymgyrch o leia' wedi dechrau ch'mod symud yn y ffordd cywir. Ond ie, gyda'r Llywodraeth a'r archfarnadau, maen nhw wedi bod yn hyrwyddio bwyd Cymraeg i raddau yn barod. Os ti'n mynd mewn i unrhyw supermarket fawr yng Nghymru, mae 'na arwyddion lan dweud cynnyrch Gymraeg, llaeth Gymraeg, pethau fel 'na. Ond ie, mae'n amlwg bod hwn ddim wedi gweithio, gan fod ffermydd Cymru nawr yn stryglan. A bydd yn ddiddorol weld sut mae'r ymgyrch 'ma'n gweithio, gan ystyried sefyllfa economi y cefn gwlad dyddiau yma, a sut mae cynnyrch o tu allan i Gymru'n dod mewn lot yn rhatach na cynnyrch ein hunan? Gruffydd, be di'r ateb?
Wel, mae gofyn i'r ma'r i'r archfarchnadoedd weithio efo'i gilydd yn rhywbeth eitha eitha Amhosib, a dweud y gwir, achos pan 'da ni'n sôn am y cynnyrch Cymreig 'ma, maen nhw fel arfer yn bethe bob dydd fel eich cigoedd a'ch llaeth, a'r gwirionedd amdani ydi, dydi'r elw mae'r archfarchnadoedd yn gallu 'neud ar y bwydydd yma ddim yn fawr iawn, felly does 'na ddim ysgogiad fel 'tai gan y farchnad i'r archfarchnadoedd gyd-weithio o ran hybu bwyd Cymreig, felly mae rhaid cael yr ymyrraeth yna gan y Llywodraeth neu gan ymgyrchoedd fel un yr NFU er mwyn hybu uh, bwyd Cymreig mewn ffordd wahanol, achos dydy'r dydy archfarchnadoedd ddim yn mynd i wneud hynny dros nhw'n hunain. Be mae'r archfarchnadoedd yn ei wneud, a falle yn wneud yn gynyddol bellach, ydy deud yn glir ar flaen pob cynnyrch o le mae o'n dod a wedyn mae hwnna'n rhoi dewis, dewis i'r cwsmer wedyn ac y, uh, wrth gwrs y marchnata sydd yn mynd i fod yn bwysig o ran newid meddylfryd cwsmeriaid fel bod nhw yn blaenoriaethu cynnyrch Cymreig pan maen nhw'n gweld uh, gwahanol opsiynau sydd o'i blaenau nhw. Ac wrth gwrs, da ni'n sôn am argyfwng hinsawdd, wel, Mi ddylai bod pobl ar un llaw yn ystyried cynnyrch mwy lleol yn hytrach na rhywbeth sy'n cael ei fewnforio o dweder Brasil neu Seland Newydd, o'r a am resymau amgylcheddol, ond ond hefyd, wrth gwrs, mae ymgyrch No Farmers, No Food, No Future yn cael ei redeg gan, uh, gan gwmni sydd â daliadau eitha dadleuol o ran yr hinsawdd, ac felly mae Mae hi'n, mae hi'n, mae hi'n waith, mae'n dalcen caled, a dweud y gwir, i, i hybu bwyd Cymreig a chadw pawb yn fodlon ar yr un pryd. Diwedd y gân ydi'r geiniog, Aled, ai hynna 'di'r broblem?
Mae o hefyd i wneud hefo um, yn meddylfryd ni fel um, prynwyr, um, a bod yn onest, oherwydd os ydych chi'n meddwl yn ôl rhai blynyddoedd yn ôl, mi oedd rhywbeth fel 45 y cant o yn cyflog ni yn cael ei wario ar fwyd. Yym, erbyn hyn, rhyw 20 y cant yno. Wedyn mi allwch chi ddadle bod yna lai o werth felly yn gan, yn cael ei roi gan bobl ar fwyd ac ar yym sut mae bwyd yn, yn, yn ei cynnal ac ati. A falla wir bod, bod angen i ni fynd yn ôl i ryw feddylfryd chydig bach mwy minimalistaidd o ran y gwariant ar fwyd ac ati, ac i feddwl yn nhermau, wel, mae'n rhaid i ni fod yn, yn canolbwyntio ar fwyd lleol sydd yn, yn cynnal ni, sydd yn, sydd yn llesol i ni, sydd yn, sydd yn, sydd yn, yn, yn, sydd yn, yn porthi ni. A mae hwnna yn mynd i olgu newid diwylliant mawr iawn iawn ynde. Ac oeddech chdi'n sôn yn fanna am yr archfarchnadoedd. Ia, wrth gwrs mae'n broblem fawr hefo'r archfarchnadoedd fel mae pethau, ond falla yng Nghymru dyla ni fod yn ceisio efelychu Gwlad y Basg sydd wedi sefydlu cadwyn o archfarchnadoedd bychan Basgaidd yn nwylo y Basgwyr eu hunain, mudiad a pethau cydweithredol ydyn nhw. A mae rhain yn fatha rhoi llwyfan arbennig i'r cynnyrch lleol, i gynnyrch sy'n cael ei wneud yn Wlad y Basg, a mae o jyst yn rhoi gwerth uwch ar y cynnyrch ei hun yng ngolwg pobl ynde. Wedyn falla bod angen i ni feddwl am symud i ffwrdd o'r big five, y monopolistedd 'ma sy'n rheoli bob dim wan de.
Wel wel wel, mae yna dipyn o sylwadau diddorol a pwyntiau wedi codi fanna. Yy so os 'na rhywun yn gwrando ynde, mae yna rhyw chydig o syniadau i chi'n fanna. Yy wbath arall wnaethon ni drafod yy hefyd oedd yy bod 'na ddeuddeg biliwn wedi cael ei wastraffu yy ar offer Gath rioed ei ddefnyddio yn ystod y cyfnod clo. Be yn union sy'n mynd ymlaen yn fan'na? Neu be oedd yn mynd ymlaen yn fan'na? Yym, mae yna rei bobl 'di elwa'n eithriadol o hyn. Yy, ddyla bo' ni'n dal nhw'n gyfrifol o'u cosbi nhw? Chi ddeud mawr, Aled. Wel, mae, mae hwnna'n gwestiwn diddorol iawn oherwydd, fel ti'n gwybod Owain, dwi wrthi'n sgwennu llyfr ar hyn o bryd ar uh, blynyddoedd y Covid yng Nghymru o 2020 i 2024. Ac un o'r cwestiynau fyddai'n gofyn yn y llyfr yma ydy'r cwestiwn yma o atebolrwydd ynde, am, am yr biliynau o arian gafodd i um, afradu um, yn aml iawn yn hyn i gyd. Uh, un o'r uh, problemau, wrth gwrs, ydy y diffyg atebolrwydd sydd wedi bod hyd yma. Yym, mae'n debyg, m- ma', ma'r Ceidwadwyr bellach wedi gadael y llwyfan, ond 'dan ni'n gwybod na nhw oedd yn gyfrifol am rhoid y contractau anferthol 'ma allan i lawer enw o'u ffrindiau eu hunain, i, i, uh, i cefnogwyr eu hunain, a lot o'r rhain yn, yn, yn adnoddau diffygiol, oedd ddim yn, yn ddigonol. Ond beth oedd yn haro fi hefyd yn ystod yr yr ymgyrch etholiadol oedd cyn lleied o drafod fuodd mewn gwirionedd am y cyfnod y Covid, am yr y gwastraff arian, y diffyg atebolrwydd, yr holl elfennau yma. Oedd fel rha bod hwnnw i gyd wedi cael ei sgubo o dan y carped. A dwi'n meddwl bod angen i ni fel cymdeithas fod yn gynnal ymchwiliad i fewn i'r holl arian yma lle aeth yr arian 'ma, pwy oedd yn rhoid yr arian 'ma, a sut allwn ni ddysgu gwersi o brofiad hefyd ynde? Ia, o' 'na lot o aros am atebion yn doedd? Yy ydi y- ydi'n rhy hwyr i ni ga'l yy atebion erbyn hyn, be' ti'n feddwl Lloyd? Dydi o fyth yn rhy hwyr i dysgu wersi o'r o'r past ti'n gwbo'? Ma' hwn yn sgandal enfawr, deuddeg biliwn, ma' hwnna'n swm Mae does neb yn gallu rili hyd yn oed deall faint o arian yw hwnna, jyst wedi cael ei wastraffu. A gan ystyried ers y prif rhan o'r pandemig ni wedi bod mewn argyfwng costau byw, timod, mae y faint o gefnogaeth gallai wedi dod o'r arian 'na sydd jyst wedi mynd, yn anferthol. Ond yn amlwg, os, yn yr ymchwiliad Covid, bydd rhaid trafod hwn rhywle yn y cwrs. A roedd rhai hed hedrych hefyd ar beth sydd wedi digwydd ar rhan Llywodraeth Cymru a beth sydd wedi digwydd yn fan hyn gyda gwastraff. Oherwydd, sa'n sa credu o gwbl bod dim byd wedi gwastraffu fan hyn a mae fe gyd wedi cael ei wastraffu yn Lloegr. Mm. Ond ia, dio ddim erioed yn rhy hwyr i ddysgu gwersi o'r mm. Be sy wedi digwydd? Gruffydd, be wnei di o hyn i gyd? Ydi'n rhy hwyr i ni gael yr atebion?
Na, dwi'm yn meddwl chwaith, ac oedd Lloyd yn codi pwynt diddorol yn fan 'na o ran, wel oeddech chi'n so-, oedd Aled yn sôn hefyd am sgubo pethe dan y carped, wel ma' 'na duedd i wneud hynny'n fwy yng Nghymru, os rhywbeth, am bod 'na ddim ymchwiliad penodol wedi bod ar gyfer Cymru, hynny yw ymchwiliad ar wahân i'r un sy'n cael ei wneud ar lefel Prydeinig. Ac Ia, mae hi'n sgandal, mae pobl wedi cymryd mantais o'r panig ac o'r ansicrwydd fel o'n i'n sôn yn gynharach, a mae rhaid iddyn nhw gael eu i, i, i, dwy, i, i dwyn i gyfri am hynny fel bod ni ddim yn gweld y sefyllfa o'r fath eto achos, chi'n gwybod, diffyg paratoi falle sy'n cael ei sôn amdano fo weithiau o ran y pandemig, hynny yw, doedden ni ddim yn barod amdano fo, wel, dyle bod ni'n barod am y nesaf fel petai, ac am unrhyw argyfwng tebyg yn y dyfodol, felly dydy, na, dydy hi'n sicr ddim yn rhy hwyr i fod yn edrych ar y sgandalau mawr yma. Aled, Oeddan ni'n dysgu ar ein traed, yn doeddan? Oes 'na oes 'na rywfaint o faddeuant i gael am hynny?
Wel, wrth gwrs, mae wrth edrych yn ôl, mae rhaid i rywun gymryd um, llawer elfennau i, i ystyriaeth, fel ti'n deud, Owen, mi oedd y ffaith ei fod o mor anusgwyl uh, wedi galanio ar yn pennau ni um, mewn, mewn, ffordd, mewn ffordd oedd yn gwbl uh, rhyfeddol, mewn difri. Mae hwnna yn rhoi ychydig bach o ofod. Mi oedd 'na bobl yn dysgu wrthynt yn eu blaenau, camgymeriadau yn, yn siŵr o ddigwydd, a does dim gwadu hynny. Ond ar ddiwedd y dydd, mae rhaid ni ddysgu o'r profiadau yma, a mae gen i ofn bod am digon o bobl wedi rhoi eu llaw i fyny a dweud, mi nathon ni gamgymeriadau fan hyn, mi, da ni di, da ni di, da ni di mynd ar y trywydd anghywir. Dwi'm yn meddwl bod fi wedi clywed unrhyw wleidydd na unrhyw ffigwr cyhoeddus yn fodlon gwneud hynny. A mae hwnna, dwi'n meddwl, yn, yn dan ar groen y cyhoedd, bod o dim y gonestrwydd yna, dim yr, y parodrwydd yma i fod yn cydnabod bod yna we, we, wendidau a methiannau amlwg wedi digwydd yna. Stori arall da ni am i drafod ydy y protestio. Y cwestiwn ella na protestio di'r ffordd uh, i gael yr atebion, beth bynnag lle. Be nhw chi? Uh, ia, uh, son ydw i wrth gwrs am brotestio uh, y myfyrwyr oh, yeah. uh, ac uh, yn gofyn y cwestiwn ydy myfyrwyr yn protestio gormod neu ddim digon ac ia, dyna, dyna ni'n trio arwain efo'r efo cwestiwn yna illa efo'r uh, efo gwastraff arian uh, Covid mae illa na protestio ydy'r ateb, beth ydych chi'n meddwl? Di myfyrwyr yn protestio gormod dyddiau yma? Uh, Aled, mae'n drwg gen i, sori. Dwi'n disgwyl uh, atebion gyda chi gyd yma. Aled, o'n i'n sbio darn yma. Aled. Uh, yn cyffredinol, mae'n beth da gweld myfyrwyr yn dechrau protestio, oherwydd dwi wedi, wedi feddwl bod myfyrwyr yn dros y blynyddoedd diwethaf wedi prynu mewn i'r meddylfryd corfforaethol uh, mawr sydd gan y prifysgolion yma yn trin myfyrwyr fatha rhyw commodities um, i'w marchnata, i'w defnyddio ac i'w eu hyrwyddo i buddiannau eu hunain, a bron bod y myfyrwyr wedi cael eu sugno fewn i'r byd olwg corfforaethol yna. Ac os ti'n edrych yn gyffredinol dros y blynyddoedd, mi oedd myfyrwyr yn llawer iawn parotach i brotestio blynyddoedd yn ôl. Maen nhw fatha bod nhw wedi cael eu sugno fewn i'r byd olwg corfforaethol yma. Ond mae'n beth da yn ddiweddar i weld yr yr adfywiad yma yn y protestio a herwydd y sefyllfa yn Gaza ac ati, mae wedi bod yn arbennig iawn i weld yr myfyrwyr yn yy protestio tu allan i Brifysgol Bangor. Wedyn mae hwnna i mi yn a- arwydd bod na genhedlaeth ifanc o bobl o falle'n yn barotach i i fynegi barn a phrotestio ac i mi melys moes mwy ynde.
Gruff, yym, dach ch'mod, os oedd ddigon o brotestio mynd ymlaen i newid pethau, be' ti'n feddwl?
Wel, dwi'n fyfyriwr yn Ffrainc, a mae Ffrancwyr yn enwog am i protestio. Hmm. Ac pan o'n i yn rhan o protestiadau yn erbyn, yn erbyn, dych chi'n y ffordd oedd myfyrwyr mewn ffordd yn cael eu trin yn, yn y sefy, uh, wrth, wrth drafod uh, sefyllfa Gaza, Ch'mod, oedd oedd oedd o bron fel bod mewn byd gwahanol bod yn Ffrainc, dych ch'mod? Oedd myfyrwyr mor barod i protestio, mor barod i sefyll fyny dros yr hyn maen nhw'n gredu ynddo fo, mor bar- dych ch'mod, gafodd gafodd yng ngholeg i i flocio sawl gwaith ar gw- yy ar hyd y flwyddyn am wahanol resymau, ac wedyn yn dilyn hynny mi gafon ni brotestio eitha chwyrn yn erbyn yr yn erbyn cysylltiadau'r brifysgol ag Israel. Ac wedyn, mi, hynny yw, mi gafodd yng ngholeg i bron i, i, i gau yn gyfan gwbl am wythnos uh, oherwydd bod ni'n codi a, a codi ar yn traed. Felly dwi ddim yn siŵr bod y perspektif Ffryngig yn cyd-fynd efo'r syniad bod uh, myfyrwyr yn cael eu signo fewn i, i fyd olwg uh, brifysgolion, achos mae'n profiad i yn yn eitha, eitha i'r gwrthwyneb o hynny. Ac pan oedd, ia, fel o'n i'n deud, oedd o bron fatha bod mewn byd arall, achos ar y pryd, oedd na prin dim byd yn digwydd ym Mhrydain. Oedd na ddim protestio uh, yn erbyn yr hyn sy'n digwydd yn Gaza. Oedd na ddim, oedd o bron fatha edrych ar wlad hollol apathetig. Hynny yw, doedd na ddim, doedd na ddim byd yng Nghymru am am wythnosau lawer os nad misoedd, i gymharu efo be oedd yn digwydd yn yr Unol Daleithiau ac yn Ffrainc, ac mewn gwledydd eraill hefyd. Felly, uh, o'r safbwynt yna, dwi ddim yn meddwl bod, dwi'n meddwl bod apathy yn broblem fawr, sydd falle yn cyd-fynd efo beth Aled yn dweud o ran cael yn ticno fewn i'r un byd olwg a uh, sefydliadau. Uh, a mae hwnna, ma hwnna yn broblem fawr yn ym Mhrydain. Mae apathy myfyrwyr yn sicr yn rhywbeth sydd yn, yn mhoen i fi uh, o ran, chymod, dyn ni ddim yn mynd i gael newidiadau mawr fel dyn ni wedi cael yn y gorffennol heb bod bobl yn barod i godi lleisiau. Lloyd, wyt ti'n nodi o dy ben yn fan hyn? Ie, mae apathy yn rheoli ni yma yng Nghymru, yn ym Mhrydain cyfan ond yn enwedig yng Nghymru. A yn fy marn i, does dim fath beth o ormod o protestio. Os mae pobl yn teimlo mor gryf am rhywbeth, hyd yn oed os ydw i'n personol yn anghytuno gyda fe, i weld nhw yn mynd mas o'u ffordd i cael y neges ar draws, a maen nhw wedi cael canlyniadau yn y prifysgolion yng Nghymru, chwarae teg i nhw, Mae hwnna, i fi, yn arwydd da. Mae pobl yn gwrando ar protestiadau yn y prifysgolion, sydd braidd yn bach o beth newydd. Yn y, yn y gorffennol, yn enwedig gyda chibod, School Strike for Climate a phethau fel yna, roedd lefel o institutions yn anwybyddu nhw. Ond mae hwnna wedi newid, jyst gyda faint o bobl sydd wedi bod mas a faint o ymdrech maen nhw wedi wneud i gael eu pwynt ar draws. Ond Mae yna wastad wedi bod lefel enfawr o apathi gyda ni yng Nghymru, a jyst edrychwch ar y turnout wythnos diwetha', fydd ni'n mynd i drafod, siŵr o fod, yn ddiweddarach. Ond ie, mae, ie, fi'n cytuno gyda be dwedodd Griff fanna, fi'n credu. Aled, sgennoch chi rywbeth i ychwanegu at sylwadau Griff o gwbl? Yy ia, yr dirawder yma, yr yy diddordferwch, yym, wel, efallai dylen ni fo- ddim bod yn beio am am pobl ifanc oherwydd dyna ma' nhw'n weld yn y gymdeithas drwyddi draw ynde, ac yym ma' hwnna yn broblem ddyrus iawn, ma'n broblem ddwfn iawn, a d- 'di hwnna ddim yn mynd i ga'l 'i newid dros nos yn anffodus ynde. Wel, yy, mae, mae hyn yn dod â ni felly at uh, yn pwnc nesaf ni. Mae'r Blaid Lafur wedi dod i bŵer fel Llywodraeth uh, Prydain er gweitha dim ond 33.7 y cant o'r bleidlais y mwyafrif uh, lleiaf erioed yn hanes etholiadau Prydain a dim ond 60 y cant wedi pleidleisio ym Mhrydain. Uh, yn dechnegol, dim ond o gwmpas 20 y cant o'r boblogaeth sy'n gallu pleidleisio dros Brydain Nath bleidleisio dros Lafur, efo 80 y cant yn pleidleisio yn ei herbyn neu ddim o gwbl. Ydi hyn yn awgrymu'n gryf mai y Torïaid wnaeth golli'r etholiad yma yn hytrach na Llafur nath i ennill ac ydi hyn hefyd yn dangos fod y system cynta heibio'r post yn Lloegr jyst ddim ffit i'w gadw? Yym, Lloyd, be di dy farn di am hyn? Wel, dyle fod yn amhosib rili i cael traean o'r bleidlais ac i ennill nhw â landslide 65 y cant o seddi. Dyw e ddim yn gwneud synnwyr mewn unrhyw system synhwyrol. Mae yna seddi yng Nghymru ble mae yr enillydd wedi cael 29 y cant o bleidlais. Mae 71 y cant wedi pleidleisio yn erbyn nhw, ond oherwydd does neb wedi allu cytuno ar opsiwn arall, maen nhw wedi ennill anyway. Ond mae'n anodd dweud bod landslide gryf gyda Llafur, gyda dim ond traean o'r bleidlais, ond ie, y broblem rili oedd wedi, wel, y ffactor sydd wedi rhoi Llafur yn y Llywodraeth yw y pleidlais Ceidwadol wedi splitio gyda'r Reform. Dyna, os ti'n edrych ar y rhifau, does dim lot o symudiad wedi bod rhwng y Ceidwadur a Llafur, neu rhwng y Ceidwadur a'r Lib Dems. Mae jyst literally wedi torri'r ochr dde gwleidyddol yn hanner, a dyna sut mae landslide yn digwydd o dan first past the post. Oes angen newid y system, Aled? Oes, yn, yn sicr. Um, beth bynnag ydych barn chi am Nigel Farage ac y Reform i hun, mae'r ffaith bod wedi cymryd y Reform uh, rhywbeth fel 800 a hanner o filoedd o bleidleisiau i gael un sedd, a'i gymharu efo Llafur, mond angen rhyw 22 o filoedd. Mae honna jyst yn anghyfiawnder cwbl amlwg, cwbl anfaddeuol fel oedd, oedd Lloyd yn ei ddeud, ynda, ac efallai mae un o uh, a sgil effeithiau bendithiol yr etholiad yma di bod ni yn gweld bod, bod o'n model athroledol sydd gennym ni'n hollol doredig a bod rhaid cael gwared o'r first past the post a, a, a cyflwyno'r system llawr awn tecach lle mae pob pleidlais yn yn cyfri ynde. Hyd yn oed yma yng Nghymru mae yna, mae yna le i ni fod yn pryderu oherwydd yy, o'n i'n darllen yn mwyafrif llethol yr holl treddau yng Nghymru mae'r enillydd mond yn cael un o bob pump o'r pleidleisiau. Wedyn ni bob pwrpas mae pob person sydd wedi cael ei ethol i San Steffan mae yna bedwar ddim wedi i cymryd o yno sydd ddim yn, yn edrych yn dda o gwbl felly mae eisiau diwygio'r system etholiadol Yy yn gyfan gwbl yym dwi'n meddwl. Gruffydd, Oes angen system gwell, yy angen newid y system i system gyfrannol yy neu rywbeth felly, be ti'n feddwl?
Oes, dwi'n meddwl bod hynny'n gonsensws bellach, a mae'n bosib iawn y bydd Llafur yn gyndyn o wneud hynny am eu bod nhw wedi cael cystal hwyl efo'r system yma. Dych chi'n gwybod, be maen nhw wedi wneud A ma- a be' ma'r Democrats y Rhyddfrydol wedi llwyddo i wneud hefyd, hynny yw, efo llai o bleidleisiau, maen nhw wedi llwyddo i ennill mwy o seddi yn yr etholiad yma. Yn, yng Nghymru beth bynnag, mae Blaid Lafur wedi cael cyfran lai na gafon nhw yn 2019 er enghraifft, ond maen nhw wedi ennill mwy o seddi. Felly maen nhw wedi chwarae'r system yn well. Yym, dwi'n un o'r bobl prin 'na sydd mewn etholaeth lle mae'r buddugwr wedi cael dros hanner y pleidleisiau, Liz Saville Roberts wedi cael 53 y cant o'r bleidlais, dwi'n reit siŵr. Um, o ran newid y system, oes mae angen, ond be dwi ddim yn licio ydy'r system maen nhw wedi ddewis ar gyfer y Senedd Cymru. A mae hwnna'n system... Hynny yw, be oedd yn, yn, yn, yn, yn ffwndro fi, dydw i gwir, oedd cyfweliad sy'n abdiorwedd ar uh, rhaglen Panorama yn sôn am nad ydy'r First Past the Post yn cael unrhyw lwyddiant ar draws y byd. Wel, mae'r system sydd wedi cael ei ddewis ar gyfer Senedd Cymru a Phlaid Cymru, rhwng Plaid Cymru a Llafur Cymru, wel, dydy hwnna ddim yn bodoli yn unman yn y byd. Dydy hwnna ddim yn cael... Does ddim unrhyw dystiolaeth o lwyddiant i'r system honno, a mae'n system sydd yn, sydd yn torri cysylltiad mewn ffordd rhwng yr etholwyr a'i cynrychiolwr, a mae hwnna yn broblem, ac dyna ydy'r broblem fawr efo systemau cyfrannol, ydy does na ddim cystal cysylltiad rhwng yr aelod dros yr ardal a phobl yr ardal. Mae angen Os ydy yr system yn mynd i gael ei ddiwygio yn San Steffan, mae angen cadw cysylltiad hwnnw tra yn gwneud y system yn fwy cyfranol ar yr un pryd, a honno'n her a honno, honno yn her, ni yw dwi'n eitha fan o'r system STV, ond ag oedd i gobeithio mae dyna'r system bydde wedi dod i law yng Nghymru, ond mae hwnna yn ei hun yn, yn, yn gwanhau'r cysylltiad holl bwysig yna rhwng uh, bobl a'i cynrychiolwr. Does na ddim system berffaith, does na ddim system berffaith, ond mae yna systemau lot gwell i gael na first past the post. Griffith, ti'n sôn yn fanna falla am y, am y cysylltiad wedi torri lawr. Uh, Mae'r nifer sy'n troi allan i bleidleisio yn yr etholiadau cyffredinol yn araf fynd lawr bob etholiad. Mi oedd o lawr Yy, 760 y cant dros Brydain y tro yma, er enghraifft. Yym, ydy dechrau'r diwedd wedi dod i'r system bleidiau bresennol, ti'n meddwl? Ydy bobl wedi colli ffydd a thrust yn y system, yy, ac oherwydd hynny, yym, t'od, yy, yy, bod y diddordeb yy, yn diflannu'n ara deg bach?
Nid felly, 'swn i'n dehongli yr yr lleihad yn y nifer o bobl sydd wedi pleidleisio ar gyfer yr etholiad yma. 'Swn i yn pwyntio falle at y gwaith ymchwil sydd wedi cael ei wneud i ddangos bod uh, cyflwyno yr angen am uh, brawf hunaniaeth wedi cael effaith sylweddol ar y nifer y bobl sy'n pleidleisio. A ydych chi'n bod be ydy'r opsiynau eraill? Wel, gorfodi pobl i bleidleisio di hynny ddim yn mynd i fod yn, yn ddewis poblogaidd, er bod o yn weddol llwyddiannus mewn llefydd fel Australia. Ond dwi'n meddwl bod o i wneud efo difaterwch a ag i wneud efo cyflwyno yr angen am brawf hunaniaeth yn hytrach nag efallai bobl yn colli ffydd yn y system achos dwi'n meddwl mae difaterwch ydy o mwy na'm byd. Dydy bobl ddim yn dallt y system, dyw bobl ddim yn cymryd cymryd unrhyw ddiddordeb yn y system, a mae hynny'n ma hynny beryg iawn yng Nghymru hefyd, achos dyna oedd yn digwydd efo'r system bleidleisio ddiweddara, additional member system, oedd bobl ddim yn dallt sut oedd hwnna'n gweithio, ac felly oedd, oedd, oedd hynny yn cael effaith sylweddol ar yr ffordd, ffordd bobl yn pleidleisio, a'r uh, faint o bobl oedd yn pleidleisio hefyd, felly mae'n mae, mae, mae, mae, mae, mae broblem, ond O ran bod y turnout yn llai, fyswn i'n rhoi hwnna lawr yn fwy i yr angen am brawf ac yr difaterwch sydd ar gynnydd hefyd. Mae Aled Job yn ysu ddod i mewn yn fan 'ma. Wel, erbyn hyn dwi 'di dod i'r farn bod yy bod angen cyflwyno yym pleidleisio gorfodol yym yng Nghymru. A os os 'dach chi'n ystyried y ffigyre, dwi'n siŵr ma' Lloyd yn gwbod hwn fel ystadegydd, yy do- do- yy do's na'm un etholiad yng Nghymru 'di ca'l mwy na 45 y cant o bobol yn pleidleisio. ar gyfer y Senedd. Dyn mewn ffordd mae hynna 'di gwreiddio difaterwch, 'di gwreiddio y y y synnwyr 'ma, does dim rhaid i bobl gymryd unrhyw fath o ddiddordeb yn yng ngwleidyddiaeth Cymru. A a ac a rhan o fynd i'r afael â hynna yn y meddwl i ydi ma' rhaid rwsio yn ei gilydd perswadio pobl bod o'n ddyletswydd dinasyddol i bobl i fod yn bwrw pleidlais A'r manteision mawr i mi o hynna ydi mae'n mynd i orfodi pobl i gymryd diddordeb ac i dalu sylw i'r hyn sy'n digwydd yng Nghymru. Mae'n mynd i wella safon y trafod, mae'n mynd i greu dinasyddiaeth mwy effro, mae'n mynd i greu mwy o ddiddordeb yn yr holl broses. A dwi'n gwybod falla bydd rhai pobl yn teimlo bod hwnna yn rhy awdurdodol, ac yn gofyn, 'Wel, Aled, come on, wyt ti yn erbyn awdurdod fel arfer, pam wyt ti'n mynnu y sefyllfa yma? Ond mi fyswn i yn rhoid y caveat hefyd, ynde, fysa rhaid i bobl gael yr hawl i ddeud, nid dim un o'r uchod hefyd, ynde, bod gan pobl yr hawl i i beidio bwrw pleidlais i unrhyw un. Ond dwi yn meddwl bod, os 'dan ni'n mynd i ddatblygu democratiaeth Gymreig sydd yn wir werth ei chael, dyna un o'r pethau 'swn i'n licio gweld y Senedd yn gyflwyno. Y tro nesaf ydy mae ddyletswydd dinasyddol ar bawb i gymryd rhan yn y broses wleidyddol. Lloyd, be, be di dy ymateb di? Mae'n ddyletswydd arna ni fod yn ddinasyddion da. Na ti ddeud? Wel, mae yna gwledydd ar draws y byd, cannoedd, wel, dozens ohonynt, ble does gan neb hawl i bleidleisio. A ni'n rili ffodus fan hyn yn Ewrop, ym Mhrydain, yng Nghymru, bod yr haul yna gyda ni. Felly, i weld yr wythnos diwetha' bod 44 y cant o etholwyr yng Nghymru ddim wedi defnyddio'r haul 'na, mae'n, mae'n, mae'n edrych, mae'n edrych yn warthus ar system democratiaeth ni. T'mo', etholiad y Senedd, t'mo', ma' turnout wastad o dan 50 y cant, ond ma' turnout yn San Steffan wedi gollwng o 67 y cant i 56 y cant. T'mo', mae'n mynd i fod yn eitha boenus fi'n credu os mae'r trend yn parhau ar gyfer etholiad y Senedd nesa', yn enwedig gyda'r system amhoblogaeth sydd wedi dod mewn, t'mod, gyda rhestrau caeedig. Ond ie, mae... dwi ddim yn ffan enfawr o'r syniad o gorfodi pleidleisio, ond gan weld beth sydd wedi digwydd wythnos diwetha' gyda turnout, fi'n gallu gweld pam mae pobl moyn e nawr. Gruffydd, ti isio dod yn ôl? Uh, Gynnau chdi beth i chwanegu? Wel, gynnau chdi lot o byd i chwanegu fan hyn. Um, os na wir wahaniaeth rhwng y prif bleidiau erbyn hyn, rhwng Llafur, y Toriaid a'r uh, Lib Dems, ydy o'n deg i disgrifio nhw uh, fel uni party a fod prin ddim gwahaniaeth uh, rhyngthyn nhw erbyn hyn. Nw'n i ddod at eich di, Eled, beth ti'n feddwl? Wel ia, mae'r uniparty yn yy yn ddisgrifio da iawn yndydi, oherwydd mae'r pleidiau yma 'di morffio fewn i'w gilydd yn yn rhyw un yy gymysgfa yy yym an- annerbyniol iawn o yy... 'Di hynny'n cymysgu pobl hefyd i i ddilyn y pwynt blaenorol 'lly, I don't know, tibod? Yy ia, 'di pobl ddim yn siŵr? Yy yy 'di pobl ddim yn siŵr bellach be' yn union ydi'r gwahaniaethau rhwng y gwahanol bleidiau, ac i raddau mae hynna'n ychwanegu at yr elfen 'ma bod pobl ddim yn fodlon pleidleisio oherwydd bod nhw'n yn gweld pwynt, oherwydd bod nhw'n gyd yr un blob 'ma sydd ddim o ddifri yn siarad hefo pobl yn eu, yn eu bywydau bynyddiol ynde. Wedyn, ia, mae'n, mae o'n yn, yn broses sydd wedi digwydd dros, swn i'n dadl bod o wedi digwydd dros genhedlaeth bellach ynde, yr, yr, yr unffurfiaeth mawr yma. A sut mae hynna wedi cael ei dde- ei newid? Wel, mae rhai cael pleidiau newydd i fewn yn y, yn y system, mae rhai cael uh, annog mwy o annibynwyr i sefyll. Um, un o'n gobeithio ni ar gyfer Senedd Cymru yn 2026 ydy y gwelwn ni fwy o annibynwyr yn sefyll um, sydd yn mynd i fod yn gallu sefyll dros i hardaloedd um, yn hytrach na mynd mewn gwisg plaid fel y cyfriwn de. Dwi'n meddwl sa hynna'n help mawr hefyd yna. Lloyd, be, be nei di?
Yn fy marn i, mae Lib Dems bach yn wahanol i'r prif ddwy blaid Prydeinig. Ddim fel radically wahanol, ond maen nhw wedi sefyll mas mwy dros ymgyrch yr etholiad i gymharu gyda'r ddwy brif blaid. Os ti'n edrych ar manifestos Llafur a Ceidwadwyr, dyn nhw ddim really mor gwahanol. A yn arbennig i ni yng Nghymru, gyda beth sydd wedi digwydd yn y Senedd, gyda Llafur a Plaid Cymru'n gweithio gyda'i gilydd, Mae gyda ni ffactor ychwanegol ble mae plaid gwahanol ni, Plaid Cymru, wedi gweithio gyda Llafur, a mae lot fawr o bobl nawr yn gweld nhw fel yr un fath o uned hefyd. A fi'n credu mae hwnna'n rhan o'r rheswm bod turnout ni wedi mynd lawr mwy na Lloegr. A bydd yn rili ddiddorol gweld faint o bobl sy'n mynd i bleidleisio tro nesa. A fel dwedodd Gwyn, yy Aled, mae pobl 'ma, yy, mae'n sefyll fel annibynwyr. Mae'n mynd i fod yn rili anodd i nhw yn y system newydd, ond ie, hoffwn i weld mwy, a mwy o bobl o bleidiau lleol hefyd. A yn y dyfodol, os mae'r system ma'n, tibod, yn methu a mae SDV'n dod mewn, mae hwnna'n mynd i fod yn ddiddorol i weld fan'na, os mae, tibod, mae pobl, does dim modd pleidleisio'n tactegol gyda SDV. Ti'n dewis pobl, a dyna beth sy'n bwysig mewn democratiaeth, yng Nghymru yn enwedig. Mae'r hogia i weld yma mewn undod yn y stiwdio. Yym, be ti'n feddwl, Gruffydd?
Dwi ddim yn siŵr os dwi'n llwyr gytun ar y syniad yma o uniparty a bod y pleidiau wedi cyfuno mewn i un Yn hytrach, dwi yn ffan o theori gafodd ei gyflwyno rhywbryd fel yn y, pymde, yn y 50au, felly dydy hi ddim yn, dydy hi ddim yn theori bwysig iawn fel tai yn, byd, yn y byd modern. Ond y theori gan Downs ydy o, economic theory of democracy, lle mae y pleidwyr llwyddiannus yn lleoli hunain ar y pwynt ar yr spectrwm wleidyddol sydd yn mynd i gael y mwyaf o bleidleisiau, vote maximation point maen nhw'n galw fo ar y spectrwm. A dwi yn meddwl mai dyna mae'r er, Blaid Lafur wedi wneud y tro yma, ydy maen nhw wedi lleoli hunain, chymod, ychydig bach i'r dde o'r canol, a mewn gwirionedd, dyna maen nhw'n wneud dyna mae pleidie eraill yn ei wneud yn hanesyddol hefyd, ydy lleoli hynny, mae ar yr lle sydd mm, tu yn y canol ond chydig bach i'r dde, a mae fan hyn maen nhw'n gwybod sy'n mynd i ennill y mwyaf o bleidleisiau iddyn nhw. Aled?
Ie, fedra i weld y pwynt mae ma Gruff yn ei, yn ei wneud yn fanna, ynde, o ran uh, bod, bod, na, bod, na, bod na bleidleisio strategol iawn wedi digwydd, bod, na, bod, na, bod nhw wedi bod llafur yn, yn, yn, wedi, wedi, wedi lleoli hunain yn mewn ffordd oedd yn galluogi nhw i gywain y bleidleisio yma, ynde. Ond uh, nath rwy'n ddisgrifio buddugoliaeth llafur fel y loveless landslide, ynde, ac yn meddwl bod hwnna'n ddisgrifiad perffaith A rydyn ni wedi cael y landslide 'ma, ond does 'na ddim, does 'na ddim ton o gariad, does 'na ddim ton o frwdfrydedd, does 'na ddim ton o, o, o, o deimlad bod pethau'n mynd i newid yn llwyr, uh, fel mae Griffin dweud, wedi, wedi bod yn gyfrwys iawn maen nhw, yn, wedi targedu'r bleidlais. Ac wrth gwrs, o na bedair, dde, bedair mlynedd ar ddeg o, o'r Toriaid wedi bod mewn rheolaeth a pobl jyst yn teimlo bod yna amser am, am newid yn de. Dyna oedd y rysgogiad penaf yn de.
Lloyd, ti eisiau chynnig rhywbeth? Yym, jyst i gytuno gyda be dwedodd Aled fanna. Ie, fi'n c- fi'n meddwl am yr etholiad fel anti-landslide bron. Maen nhw wedi cael yr holl seddi 'ma, ond maen nhw wedi colli pleidleisiau mewn lot o lefydd, yn enwedig yng Nghymru. A b- dwi'n gwybod, mae'n fel h- bach o house of cards yn dydi? Mae mae'n lot mwy delicate na, er enghraifft, Tony Blair yn 1997. Dwi'n gwybod, mae yy does dim lot o gariad ar gyfer Llafur na Starmer, Ond mae pob opsiwn arall yn hollol amhoblogaidd nawr. Ydy o'n amser edrych ar fodelau gwahanol yng Nghymru yn enwedig fel yy system direct democracy er enghraifft yy fel sydd yn y Swistir lle'r bobl sydd mewn gwir bŵer ac sydd yn yy gallu creu polisïau newydd neu cael gwared o'r yym rhai presennol drwy gynnal refferendwm be ti'n feddwl Lloyd. Rwy'n rili hoffi system y Swiss Deg gyda faint o referendums maen nhw'n cael. Ti'n gwybod, mae pob tri mis neu pedwar mis, pob blwyddyn, maen nhw'n cael fel pump referendum. A, ti'n gwybod, maen nhw'n... sa i'n siŵr sut mor binding maen nhw, ond maen nhw'n fel ateb cryf gan y bobl ar polisïau penodol. Ym Mhrydain, gyda system ni, mae pleidiau jyst yn meddwl bod pleidlais i nhw yn pleidlais dros maniffesto cyfan nhw, fel er enghraifft pleidlais dros Llafur yw pleidlais dros ugain milltir awr yng Nghymru, pleidlais, tibod, mae, mae'n jyst endorsement o'r holl dogfen. Ond yn y Swiss dim, yn amlwg maen nhw'n gweld e mewn ffordd gwahanol, a'r un, mewn Cymru yn y dyfodol, hoffen ni rili weld lot mwy o gwestiynau yn cael eu rhoi yn syth at y bobl, fel referendums yn y Swistir. Griffith, sgenna ni wbath i ddysgu gan y Swistir?
Oes falle, ond be dyn ni 'di sôn amdano'n barod ydi apathy pobl tuag at wleidyddiaeth, a dwi'n meddwl bod ni'n bell iawn iawn i ffwrdd o sefyllfa yng Nghymru ac ym Mhrydain lle mae bobl yn mynd i fod yn fodlon pleidleisio mewn refferendwm sawl gwaith y flwyddyn. Ac ar ben hynny, dwi'n meddwl bod hi'n afrealistig a falle ddim hyd yn oed yn ddelfrydol chwaith. bod pobl yn gwneud penderfyniadau mawr dros, chi'n gwybod, dros y wlad, achos does e ddim disgwyl bod pobl efo digon o wybodaeth i wneud y penderfyniadau yna. Ac mae pobl yn gallu cael eu dylanwadu'n hawdd iawn, ond mi fysa system fel yna, yn ofn i efo system fel yna, ydy bysa pobl yn cael eu dylanwadu'n rhy hawdd a ddim yn gallu gwneud penderfyniadau, penderfyniadau yma ar sail resymegol.
Aled. Wel, dwi'n cytuno efo be oedd Lloyd yn ddeud am y Swistir. Dwi'n meddwl bod y Swistir yn cynnig model um, fydda'n gallu um, gweithio yng Nghymru. Um, y syniad yma lle ydych chi yn gofyn cwestiynau i bobl yn, yn gyson, fel ti'n dweud, 25 gwaith y flwyddyn ynddo. A mae hwnna mewn gwirionedd yn dod o pobl i fewn i'r system llawer iawn gwell na cael y syrcas presennol fan hyn o gael un etholiad bob pedair a pum mlynedd, lle mewn difri Yym, dydy barn pobl ddim yn cael ei ei ddatblygu a'i feithrin a'i yym a- a- a'i symud i gyfeiriadau yym yym bendithiol oherwydd maen nhw jyst yn cael eu trin fel voting fodder ynde? Yym, dwi'n licio'r syniad o dera- dera- democracy a mi a mi anghytuno efo efo Gruff yn fan hyn de, dw- dwi'n meddwl bod y syniad yma lle dach chi Yy rhywfaint, mae'n mynd i gymryd amser, dwi, dwi'n derbyn hynny, ond lle dach chi'n cael, ma, ma'r technoleg blockchain a, a datblygiadau yn y, yn y, yn y maes IT bellach yn neud o'n ddichonadwy y galle pobl fod yn pleidleisio yy ar ystod o bolisïau yy sydd yn ymffeithio ar eu bywydau nhw, ynde. A'r mantais mawr hefo hynny, yn y meddwl i, ydy, mae'n bosib ella, gallen ni leihau y nifer o wleidyddion sydd yma, yym i lefel llawer iawn yy mwy rhesymol, yy sy'n fwy derbyniol gan bobl, ond bod gynnon ni hefyd yr yr ymchwydd mawr 'ma o- o- ymhlith pobl eu hunain sydd yn ca'l yr... Yn amlwg dwi'n derbyn fasa'n gorod c- d- 'dan ni'n gorod cyflwyno mwy o addysg i bobl efo hyn i gyd ma' raid i addysg wleidyddol ddod fewn yn yn yn 'yn ysgolion ni ond dwi'n teimlo bod dyle addysg wleidyddol hefyd fod yn y rhan o o profiad bywyd pobl bob dydd hefyd. Mae eisiau bildio fyny at system lle mae pobl yn gallu gwneud mwy, mwy o benderfyniadau um, ar i bywyd bob dydd yn hytrach na gadael hynny i wleidyddion ynddo. Be wneud di o um, sylwadau Aled Griffith?
Yn derbyn y pwynt bod o'n mynd i gymryd bysa unrhyw newid felly yn cymryd amser. A gan rhan o'r syniad o wneud gwell defnydd o dechnoleg o fewn yn democratic, neu dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth sydd wedi gweithio yng Ngwlad yr Ia, er enghraifft. Mm. A mi allai hynny fod yn fuddiol i Nina hefyd. Dwi'n hoffi, hoffi hefyd yr, um, er, y Citizens Assemblies yn Iwerddon, lle mae yna driwiau llai o, o bobl yn cael um, deud i deud efo polisiau. A dwi'n meddwl, bysa, bysa hwnna'n gam cyntaf, beth bynnag, o ran cael ch'mod gwell gwell cyswllt rhwng y uh, penderfyniadau sy'n cael eu gwneud a bobl ar lawr gwlad sy'n cael eu effeithio penderfyniadau hynny. Uh, nathon ni glywed yn gynharach hefyd bod Reform wedi gwneud yn dda yn gyffredinol ac wedi dod yn ail mewn lot o lefydd a cael dros 4 miliwn o bleidleisiau dros Brydain gan roi ffocws yn arbennig ar uh, atal uh, niferoedd rhy uh, uchel o fewnfudwyr ac ati. Os na elfen o snobyddiaeth ac agwedd anoddefgar um, a hyd yn oed andemocrataidd gan rhai sy'n feirniadol iawn o reform. Um, Griff, beth ti'n feddwl o hyn? Mae yna bynciau, diddorol, um, mae bynciau diddorol yn cael eu codi yn does net zero mewn fudo. Os a amharodrwydd i, i drafod?
Wel, tra fod yn onest, mae hynna'n bethe, uh, bethe go fawr i sôn amdano nhw. Um, Wel, be mae reform yn dda iawn am wneud ydy bobl. A dydw i ddim yn siŵr i ba raddau maen nhw'n gwneud hynny ar sail rhesymeg, ar sail gwybodaeth, hynny yw maen nhw yn gwybod yn iawn sut i ddylanwadu ar bobl, a maen nhw'n dda iawn yn wneud hynny. Maen nhw'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, maen nhw'n defnyddio rhywun eitha, uh, chymod, rhywun eitha uchel i gloch fel Nigel Farage i gael y negeseuon yma ar draws. A um, Ia, mae'n gwestiwn diddorol, ac o'n i wedi meddwl am ateb, ond dwi'n gallu cofio beth oedd. mae'n gallu... Mae'n... Ia, felly dwi'n meddwl... Dwi'n meddwl... Dwi'n meddwl bod, bod nhw'n bethau sy'n bwysig i bobl nes bod nhw'n cael eu codi gan bleid efo ffôn. Hynny yw, dwi'n dwi dwi meddwl bod y bod pynciau fel yy dwi'n meddwl bod yr yr sgwrs ar fewnfudo yn un hynod hynod wenwynig a ma' Reform ar fai am hynny a dydw i ddim yn meddwl mai stopyddiaeth ydi deud hynny dwi'n meddwl bod o bysa fo yn hytrach yn anymocrataidd i ddeud bod rhywun, bod pobl yn gallu cael eu dylanwadu gan bleidwyr fel Reform sydd yn gweithredu ac yn ennill y bywoliaeth drwy greu ofn a drwy ddefnyddio, drwy ddefnyddio chwbod, dadleuon sydd ddim yn cael eu ffurfio ar sail unrhyw ffaith neu wybodaeth. Aled Job.
Wel, y gwir amdani ydi, mae rhan o lwyddiant Reform i law yn, yn, yn, yn, yn, mae'n ma, ma deillio o'r ffaith bod ni ddim wedi gallu cael um, trafodaeth synhwyrol, resymegol, am fewnfudo ym Mhrydain yym dros y blynyddoedd diwethaf. A oherwydd bod y pleidiau eraill wedi anwybyddu'r yy y broblem, mae Reform wedi wedi dod i fewn, a dwi'n gallu gweld fel mae Gruffydd yn dweud, mae yna peth o'i rhethreg nhw yn gallu bod yn yn yn yy yn beryglus. Ond eto i gyd, dwi'n dod nôl i'r pwynt yma, dydy pobl yng Nghymru a Phrydain, 'dan ni ddim wedi cael pleidleisio dros y lefelau anferthol o fewnfudo sydd wedi dod fewn i Brydain dros y blynyddoedd ddiwetha'. Dyna sydd yn gwylltio pobl. Tydy pobl ddim wedi fotio dros y lefelau uchel yma o fewnfudo. Toes 'na ddim trafodaeth resymegol gall gynhwysol wedi bod am y peth, a felly, yn amlwg, o' 'na blaid fel Reform yn mynd i ddod i fewn a llenwi'r bwlch yna a chynnig, ia, falla bod rhai o'u atebion nhw yn chydig bach yn yy yn arwynebol, chydig bach yn gamarweiniol, ond, Dyna'r gwir, ydy, 'dan ni ddim 'di cael y drafodaeth yma ynglŷn â be yn union ydy'r lefel o fewnfudo sydd yn sydd yn resymol, sydd yn sydd yn sydd yn sydd yn gallu bod yn gynaladwy i Gymru ac i Brydain. Ac oherwydd hynny, mae Reform wedi dod i fewn a ma' 'di llenwi'r bwlch yna. Dyna dyna marn i. Llenwi'r bwlch ta yym lledaenu gwenwyn? Yy be wnei di o hyn, Lloyd?
Wel, yn fy marn i, dywed, be bynnag mae unrhyw un yn meddwl am polisïau Reform, dydy e ddim yn synnu fi o gwbl bod nhw wedi mynd mor poblogaidd. Tibod, mae rhaid i'r prif pleidiau edrych yn y drych a gweld, tibod, mae pob un ohonon ni yn amhoblogaidd. Tibod, mae Llafur wedi colli pleidleisiau yng Nghymru, mae Ceidwadwyr wedi colli dros hanner o cefnogaeth nhw. Roedd rhaid bod rhywun, fel, tibod, yn llenwi'r bwlch, a Roedd rhaid cael trafodaethau anodd ar mewnfudo, yn amlwg. A ie, mae Ceidwadwyr wedi dweud pob etholiad ers 2010 bod nhw am lleihau mewnfudo, a maen nhw wedi methu. A mae yna lefel go iawn o anger am hwnna. A mae rhaid i rhywun cymryd y lle yna yn gwleidyddol, a Reform sydd wedi gwneud y tro yma. Falle tro nesaf bydd Reform yn gwneud yn well, neu falle bod nhw'n mynd lawr fel UKIP ar ôl Brexit, bydd rhaid i ni weld, ond does dim syndod o gwbl, yn fy marn i, bod Reform wedi wneud mor dda. Na fo, wel, amser a ddengys, da ni di trafod nifer o bynciau gwahanol yma heddiw, mae'n chwilboeth yn y stiwdio yma, dwn i'm os na'r tywydd ydi o neu y trafod, ond diolch yn fawr iawn i'n gwestai ni heddiw felly, Lloyd Warburton. Gruffydd ab Owain ag Aled Job. Diolch yn fawr i chi am wylio'r sioe. Da ni'n edrych ymlaen i gael eich cwmni chi yn rhifyn mis Awst o sioe newyddion y Cymro. Ond am y tro, hwyl fawr.